Am y tro cyntaf erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn.
Ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Um, felly, dewch gyda ni. Croeso i...
Pob Look Babe! Jyst uh, rhybydd bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref rhagu yn dda um, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz.
Helo, Helo! Croeso nôl i Pob Lwc Babe. Croeso nôl.
Wythnos arall, penod deg fi'n meddwl. Oh wow, we're on a roll. Nawn ni just cario mlaen, I suppose. Yeah, go on then.
Yeah.
Ti di, hoff cwestiwn fi i ofyn ti ar top y podcast yw, be ti bod yn neud ers wythnos diwetha. A mae gen i deimlad, os ti fel fi, not a lot. Actually, loads. Ond ti'n gwybod pan mae gymaint di digwydd, bod ti fel, where do I start, yeah. a sut ydw i'n pinpoint o yeah. popeth. Ydy e'n lot o stuff fel o ran gwaith, neu ti'n bod yn neud stuff? Um, gwaith, Di bod yn brysur, achos fi nawr nôl yn gweithio ar Raj Cymru 2. Shout oh, out, yeah. plug, plug. Gone down. Oh my god, ti'n cofio pan nes i weithio ar... Ti'n cofio pan nes i weithio ar yr... Um, uh, promo stuck in that truck. Ffordd fi.
Hyrwyddo fe.
Yeah. Class, I have never been so cold in my life na sefyll ti fas y truck yna. Fi'n cofio, o ti'n, ie, yeah, fi'n cofio ti'n bod yn really rhewllyd. O'n i, ac ar y pryd oedd pan o'n i gyda'r kidney stones a kidney faction hefyd, heb gwybod. Yeah, it was, it all makes sense now. Fi'n cofio ti'n bod yn really sal, fi'n cofio fel, oh, come on, aros ma. O'n i fel, fi really ddim yn teimlo'n oce, ie. Ond nes ti aros mas do gyda co-workers fi. Ac yn rhoi co-workers ti, ie, ie, ie. Ges ti amser neis?
Do, lyflu, ie, ie, ie, yn y pub, gwylio rygbi.
Ie, fi'n gwybod beth ti'n meddwl ddo, fi'n teimlo fel, os does dim byd, os fi wedi bod yn gweithio, gweithio, gweithio, fi methu cofio beth sydd wedi digwydd. Fi jyst wedi bod yn fel mynd o peth i peth, really. Yeah. Ie, yeah, ond beth sydd wedi uh, newid mawr yn fy mywyd i yw bod rhywun wedi symud mewn i'r stafell sbar.

croeso mawr iddi croeso. rhoi... Croeso, um, yeah clicky ni to beth. Every little helps. Yeah, na mi'n lyflu. So sy'n mynd, yeah.
So far so good, ti'n gwybod? Oedden ni, athyn ni'r quiz yna do wythnos diwetha, y nos iau, the one that I pinky promise bys ni'n mynd mas. O, yeah. well, Be chi'n meddwl na ffigwyr? I fod yn dig i fi, nes i ffigur mas ar ôl y ffaith, oh, actually, fi angen bod yn gwaith i prepo am shoot. So, by fi oedd hwnna, cos I literally did not check my calendar. Ond yym be' odd yn rili ddiddorol ar ôl y cwis, nath ni ddod yn ail by the way. Do. Da iawn ni.
Do. Yy robbed.
I think it was a fake i fod yn onest. Glaw yw hwnna. Oh my God o'n i ddim yn gwbo beth oedd o'n i'n meddwl bod rwbeth yn cwmpo. Na glaw. Glaw.
Glaw. Yym Yym ond be' o'n i'n ffindio'n hilarious odd yym ti nawr yn teimlo fel actually ti moyn i Rach symud mewn. After all this! Ie, yeah, ond ti angen deall, pan nathon ni siarad am hwn tro cynta rownd, oedd e'n early doors, really, yn doedd? Oedd e fel four months in neu rhywbeth Just cyn doli.
Na, fel na. mis tachwedd, mis yeah, hydra. Falle, ie, yeah, rhywbeth fel yeah, yna. Yeah. Ysgwrs so, mae lot yn digwydd o fewn. Ie, yeah, ond i ddim wedi bod yn gyda'n gilydd mor hir o hynny, yeah. really, pan nathon ni ddechrau siarad amdano fe. Ond, o'n i'n really moyn, a Ond wedyn o'n i fel, ydy e'n rhy gynnar, yeah. a kind of...
Achos ti heb byw efo partner o'r blaen hefyd, na, oedd e'n fel big a deal. Ie, yeah, a ni hefyd yn ymwybodol, mae'n gallu, fel, ti'n mo, inevitably mae fe'n shift o dynamic. Ydy, ie. Yeah. So, o'n i fel, o'n i ddim yn barod i fel, o'n i'n really enjoyo'r bit cyntaf. Sut oedd e? Ie, ie, ie. Really, really, really joyo fe.
Yeah. So, um, a fi dal yn, Ond nawr fi yn teimlo fel... Ah. Ah. so, ond all in good time. Yeah, so, exactly.
Ni, ni, fi'n meddwl overall bod ni wedi gwneud y penderfyniad cywir, a mae'n neis, achos na yeah. fi'n byddai'n teimlo'n mwy na barod. Yeah, so pan mae fe'n digwydd, which it will, um, mm. fydde mwy o Yeah, exciting thing. A gawn ni fel, wyt ti'n gallu cael fel second housewarming pan mae hi yn sefyll mewn? Oh, 100%.
Yeah. 100%. Fi'n meddwl bys fe ddim yn cymryd lot o fi cyfinsio hi peintio'r wal yn ôl i wyn. Ydy hi lyco'r peach? Ie, yeah, mae hi'n dweud, wel... Oh! Oce, okay, na. Mae hi yn hoffi e. Okay. Ond Geiriau hi oedd, quite diplomatic, I think it'll make you happy.
Mae'n gysau. Na, dwi Rach ddim yn cysau.
hates the page.
Dwi ddim yn cysau, does neb yn cysau gymaint o ti. Dyma gair yn union gyrchol directly to you, Rach. It's okay for you to say if you don't like the peach walls. Hang on.
Na, mae hi yn hoffi nhw. Mae wedi gweithio fi bod hi'n hoffi nhw. OK, good. Ond fi, mae fe jyst yn shift o gwyn, ond o'n i'n barod am shift o gwyn, o'n i'n bod o waliau gwyn. Fe. O'n i fel, oh my god, new build. Oh, like, yeah.
Ah, gwyn. Ti angen fel ychwanegu bach o character i'r tai. Yeah, oedd e ddim yn even yn wyn fel...
Na, oedd e fel clinical. Toy croesawgar oedd.
Oedd e fel Fi'n- ie. gwyn ysbyty. Ie, ie, ie, Cos dyna ie. beth maen nhw jyst yn prynu fel massive buckets a maen nhw jyst yn Slap slapo o fe lan, lan. ie. So o'n i fel, pam laen a tri o rhywbeth gwahanol? Ydy e slightly mwy llachar nag o'n i'n gobeithio bydde fe? Wel na, nag o'n i'n dychmygu bydde fe. Ydy.
Nes i wneud tester. O, oh, do. O! Oh. O, oedd rhai mwy llachar gen i. O dde?
Waw. Fi'n gallu dychmygu bas fe'n really neis yn yr ha, i fod yn deg, fel bod fe'n, mae'n twy mach a mae'r hael, pan nes i cedder mewn heddi, mae'r hael wedi bod mas oni bai mae'r glaw sy'n newydd o'r lawr. Yeah. Ac oedd e'n teimlo'n really dwy mewn ma, so that's good. Diolch. Fi di roi compliment i ti ar y waliau. Waw. Waw. We are progressing fan hyn. Os, os, os ddim dy fi ar, um, wedi recordio ac ar gamera, byddwn i ddim yn credu, I would be doubting myself. Ond, Yeah. Oh, so be nes ti dros y pen wythnos da? Wel, absolutely frantically trio sortio mas y tŷ, mm. fel bod e'n barod i rywun i sefyll mewn. Um, a wedyn, o'n i'n gweithio, yeah. dydd syl. Um, ond fi wedi bod yn neud bach mwy o goginio. Do. Do, oh, do, do, oh, do. Wow. Lle mae Reg di bod? Uh, Wel, hefyd ti'n galw fi gyda leftovers a stuff. Oh. Ond, um, na, o'n i jyst yn teimlo fel... Yr awch? Yr awch, ie.
Yeah. yeah. Ges i hwnna ddoe. O'n i, fel arfer, mae ma Sam yn hoffi cogenio. Fi'n like o coginio, like we both like equally. Ond yeah. mae hi'n really, mae hi'n teimlo fel, fel rhywbeth relaxing i wneud ar ddiwedd y dydd. Ni yeah, fel, nice. fine by me.
Ond ddoe, o'n i, achos fi wedi bod yn sal ers i llun. Wyt ti? Yeah, but you Hang just on. power through. As, dydd, oh, dydd llun sy'n newydd fod? Ie, ie, ie. All right.
Na, just mynd mas. Mae'n gyda ti dydd iau. But you know me, I will literally power through. mae'r kidney stones yn equivalent, fel mae hwnna'n dweud popeth, o'n i'n gyda kidney stones, ac o'n i'n dal yeah, yeah, let's yeah. just do it. Um, ond yes, fi wedi bod yn sales i llun, ond um, o'n i'n teimlo ddoe fel, oce, okay, fi wedi cael digon o fel mopo o gwmpas y lle, make the sausage a mash. Oh, stunning, gyda yeah. beth? Wel, oedd gen i ddim veg, ar gael. O gwbl? Na.
Dim i... O, I was going to say, dim i fy nghyst yn y freezer. We're very much a fel a salad bunch. Ni'n lico salad efo popeth, ond ti'n methu cael salad efo sausage mash and gravy. Na, mae'n crazy.
Na, bys ni'n lico broccoli, ond mae gormod o broccoli wedi yn neud i chi fel, to, gassy. So mae'n balance. OK.
Oedd yr, gai just weid, top recommendation, oedd y sausages yn Gorgeous. Um, lle ges i nhw? Aldi, fi'n meddwl, neu Lidl. No, Aldi, um, gyda afal yn nhw. O, oh, Ooh, nice. Very nice. A be, what we talking, onion gravy wedyn? N- Uh, na, weirdly, Na. chicken gravy. Oh. Cos mae'n mynd efo popeth. So, oh, Mae'r okay. beef gravy yn eitha fel rich, so mae'r chicken okay. gravy yn eitha plain. A wedyn y mash, obviously, go iawn mash, dim, I don't do shop wall. Um,

Country life achos yn deuluol we've always had country life. Ife. Ond fi'n fi trio twa, dod fe nôl adre, cael bach o Gymru yn y ffridge. Yeah. Um, a um, almond milk. Sa'n yfed llaeth go iawn. Yn y mash. Pam ti ddim yn yfed llaeth go iawn ta? Um,
sa'n gwybod actually. Sa'n fi literally ddim yn gwybod pam nes i ddechrau Ddim. Cos dyw e ddim yn lactose intolerance. Na. Cos menyn.
Wel, a siocled, a... Ie, yeah, sa'n gwybod nes i just stopo yfed llaeth. A nawr fi just... Fi, bys ni'n gallu yfed fel glasiad o llaeth, that's fine. Oh, I just, I don't know. I guess it was a good thing to do pan o'n i'n 22, a nawr fi fel, well, I guess that's it. I can't lie, fi'n yfed gymaint o laeth. Wyt ti?
Yeah. Oh, fi'n fiend for a milkshake. Ond da iawn, good bones. Wel, yeah, but also... Not good bones.
good, good bones, sure. Ond fel, ultimately, ti mm. ffili yfed just fel gymaint o hwnna o laeth heb bod yn cael impact uh, ar oh, fel... Yeah. Well, it, Be ti'n meddwl?
Mae lot o calories yn llaeth nag os na. O, so, se? Well, I don't know.
Oh. Fel, honestly, Ond mae'na, ma ti'n meddwl, mae'na sugars a pethau yn llaeth ceirch a llaeth. Yeah.
Oh, so, oes, oes. Mae yna it's a balance o bopeth nag we. Yeah. Falle paid efer fel two pints a day. Yeah, fine, I'll cut yeah. back. cut back on the llaeth, babe. yeah, no, I will do. Um, Ti'n be fi, um, er bod fi wedi gwneud dim byd os y pen wythnos, big um, update fi. Yeah. A mae'n kind of mynd mewn i um, punk o trafodaeth fi'n lyfo siarad am.

Mlaen i'r pitch, a dyma'r tro gyntaf erioed i Sam gwybod am, i, i mistrwydd dod mewn i bywyd hi. Yeah. Fi byth i siarad am mistrwydd bla, erdd o'r blaen, zero context, a big triangle walks onto the pitch. Yeah. A I go wild. Oedden ni'n sgrechen, that's Mr Urdd, fel... I went wild. Ie, yeah, oedd Sam a Rach yn eitha confused. Ie, yeah, achos hefyd be nath ddigwydd wedyn wrth fe fynd tywod, lan a lawr yn dweud hai i bawb, oedd nath y gan Hei Mr Eiddod mlaen. Clasur. Clasur. A also lost our minds, can i pob gair o'r gan, ac oedd literally Rach a Sam yn edrych arno ni fel,

Y2K yn cael fel big resurgence oh, yeah, now. Yeah.
A mae Hayden Holden...
Hayden Holden!
Hayden Holden!
Yn y, yn y gan, yn neud rap. A yeah. fi'n meddwl bod ti wedi cael hwnna yn cael mystyr oedd y blaen. A'r bit gorau yw, um, gwersyll llafa, chwmni braf a changen, ym mhob tre. Mm -hmm. Ni gyd yn ymwybodol mai ti yw'r dyfodol i y tîm, Mister Urdd yn y goch gan a gwerdd! Hey! Oh, hey, oh.
Mister Urdd! Sorry! hey, Mister Urdd! A really weird version. O'n i'n meddwl... OK. O, na mor... It's of its time. Ond oedd e'n jiw, oedd e'n jiw fel refresh, brand refresh. Oes, oes.
Cos gath e brand refresh hefyd, mae e'n edrych yn bach yn funky nawr, gyda'i LGBTQ socks a pethau. A'i um, het Fwced. Ie, yeah, exactly.
Ww, mae hwnna'n risky, fwced. um, ond yn dilyn mlaen o'r, twod, instance yna yn y gêm. Oh, sorry, ie.
Yeah. Ie, yeah, sorry, nôl i hwnna. Um, hefyd, fun fact, Owain, pwy fi'n gweithio efo, yn gwaith, drummer hyll, fe nath drymio ar Hey Mr Earth. And he's raking it in. Joke.
oh my gosh, probably. Na, ma fe.
Genuine. That's a good little cash spin I know!
Oh, okay, mae eisiau ni wneud fersiwn... Hey, Mr Earth!
Gay, though. Rhywsut. Gay Mr Earth! Gay Mr Earth! And, uh, a wedyn fel y flag lesbian, and y borffor melyn a rhywbeth, right? Na, borffor Porf... oren a pink. Gay Mr Earth, and a pose oren a pink. Oh my god, I can see it now. All female band.
Actually, ble mae Mrs Earth? A me- mes urdd, actually. Cos mae hwnna'n topic hefyd. Mys. Mys urdd. We don't need no man to define our title, ti'n gwybod? Na, gen.
Anyway,
I digress. Um, yn gwaith, um, dyn ni newydd, Mr International, ship o fe off i Japan. Yeah. So, mae ma Sam yn really invested yn Mr Earth nawr, fel mae hi'n siarad am Mr Earth yn gwaith i colleagues hi a pethau. Yeah. Hefyd, nath rhywun yn gwaith hi, rhywbeth fel, nath uncle hi creu Mr Earth or something, I don't know.
What?
So, nath, um, o'n i'n cael cynio efo colleagues fi y diwrnod o blaen, ffrind o gwaith fi, a nath un ohonyn nhw dweud, oh yeah, well, dyw Mister Urdd methu actually ffitio yn y suitcase. Spoiler alert, dyw Mister Urdd ddim yn person go iawn. Dyw e ddim yn gallu ffitio yn y suitcase i fynd i Japan. So rhaid nhw torri Mister Urdd lan. Yeah, body parts in a suitcase. a wedyn oedd taxi driver yn cymryd Mister Urdd's body parts in a suitcase i Llundain by himself, i'r airport.
What? Fel bod yn gallu mynd i Japan. A wedyn, fe ddoe, ie, ddoe o'n i yn y swyddfa, a um, oedd Sarah, yn y cyd-weithio di tu ôl fi, yn chwerthu, oedd i'n rodrach ar Mr Ayres. Nes i fynd draw, ni fel, I need to know what's happening to Mr Ayres. A oedd, um, oedd just fideo o Mr Ayres yn mynd trwy'r fel baggage, ac oedd yn edrych fel dde ar fi'n cael ei cromeitio. So oedd neb gyda Mr Ayres? Um, fi'n meddwl falle oedd rhywun o Orchard di mynd, rhywun o gwaith fi di mynd gyda fe. Cos a how do you get the, the suitcase? Ond ie. Yeah. Sut nes di ddim cael mynd i Japan? Oh, dim ond pobl sbes i cael mynd i'r oh. big, big ones. Wel, da iawn, Mr Earth. Da iawn, he's made it to Japan. Mae mor global.
I know, ond nath rhywun torri fel lan. Yeah. Unhinged. Nes i droi hwn i gyd mewn voice note i Sam, ac oedd hi just fel,

Mm. Ond nath hi, jyst achos nes i ddweud ffyn- ffeminin on and on, nath hi dweud, mae hi'n mynd i weld Chapel Roan ym Mharis Ydi. ym mis Awst, a we randomly were like, let's all go. Fi'n gwybod, fi ddim yn gwybod os byddai'n gallu Na, mynd. literally, ar ôl gadael ni fel, actually, oes gen i unrhyw diwr- diwrnod a gwyliau i gymryd? Mae just, a, wel, mae hefyd, mae fe'r mis ar ôl yr Euros, fi'n gwybod byddai'n sgint. Oh yeah, true, a fi'n mynd i Disneyland Paris y mis cyn y Euros, so... Stunning, fi mor jealous o hwnna. I know. Wyt ti'n ystyried dy hun i fod yn Disney adult? Na, dim o gwbl.
Fi, es i Disneyland pan o'n i'n falle deuddeg oed, a um, gyd fi'n gallu cofio yw'r Pirates of the Caribbean ride. Mae hwnna'n Iconic. Da iawn. Ie, a dyna be yw'r unig rai fi really eisiau mynd am yw'r Pirates of the Caribbean. Wyt ti'n hoffi reids um, fel Na. roller coaster i? Wel, dyma'r thing yw, o'n i ddim actually... Oedd gen i fel syniad o, o Disney, Disneyland Paris ym mhen i, which is actually incorrect. O'n i ddim yn oh. deall bod e actually literally just yn theme park. Bydde ti'n meddwl...
Bo, bydde ti'n meddwl... Ti'n meddwl fel, er enghraifft, Harry Potter Studio Tour, fel lle ti'n yeah. fel you get to like be in the sets a pethau fel na. Achos yn amlwg ti'n gweld fel y cast a pethau fel na. Ie. Yeah. Ie, yeah, ond mae'n hefyd yn bach yn worrying bod fi'n methu cofio'r pryd es i pan o'n i'n deuddeg. Cos surely bys ni'n cofio, fi'n cofio mynd ar y rhaid, ond dim lot arall. Mae da nhw bit newydd o ran nhw Dwi e ddim yn newydd. I think mae fel ugain mlwydd oed. Oh. O'r enw... Um, Studios? Uh, fel Warner Brothers na, neu rhywbeth? Na, na, mae fe'n un Disney... Oh. Mae yn, yn Disneyland Paris, mae'n Disneyland Studios. A mae hwnna bach mwy o fel, o, oh, sut nath nhw'n wneud stwff. A, oh, a, a raids hefyd. Yeah. Mm. Mae fi a Cariad Cousin Sam um, sy'n mynd, dyn ni ddim yn huge. Ti a Cariad Cousin Sam? So fi a Sam yn mynd. Siol, o'n i fel, Cariad Surely cousin. Sam. Na, na, na. Fi a cariad cousin Sam. O'n i fel, Fi.
Na, na, na. As in, fi, Sam, cousin Sam a cariad cousin Sam. ma' hwnna'n neud gymaint mwy o sens. I said the same thing, cariad cousin Sam. Ie, ond o'n o'n i ddim yn meddwl bod ti wedi dweud

y flwyddyn gyntaf yn coleg. Ie. Yeah.
So, es i Aberystwyth. Yn Aberystwyth, mae yna ffair yn dod bob geiaf. A... Um, ffair yn dod. O'n i wedi bod yn neud rhywbeth, sa'n gwybod beth o'n i'n neud. I don't know, rhywbeth rhyw hobby thing, you know me, I love a hobby. A wedyn, oedd ffrindiau fi gyd di bod yn mynd mas yn cael few drinks, cael, um, yeah, just efo bach o wyn a stuff, oedd pawb yn mynd i'r ffair wedyn, wedi si, na i weld chi wedyn. Mm. So fi oedd yr unig un oedd actually ddim wedi bod yn yfed mas o ffrindiau ni. Okay. Athyn ni i'r ffair, a'r boes um, Pat at Home, If, os chi'n gyfalus gyda Aber, draw fanna. Really nish Aber, content fan hyn. Dyw Aber content ddim yn nish. so, um, a dyma pryd, ti wedi cofio ffrind fi Heledd? Oh god, fi'n fi mor shit yn cofio pobl, probably. Fi ddim siŵr os oed ti, ond um, dyma pryd o'n i'n gwybod bydda Heledd yn ffrind da i fi am, am oes basically, beth nath ddigwydd e? Ethon ni ar un reid, a o'n i fel, ww, hwnna ddim di uh, siwtio fi yn ormodol. O na!
o'n i fel, oh, teimlo bach yn, bach yn queasy. Ond o'n i, ond wedyn pawb yn mynd ar yr un nesa, a ni really ddim eisiau sefyll wrth yr ochr wneud yn byd, you know yeah. me, I like to be involved. So wedyn, cadw'n rolio llygad yn um, so, um, Es i, o ie, na i wneud e. Os rhywun arall yn barod i penderfynu bod nhw ddim yn mynd i, so maen nhw wedi dal yr um, Hero. y, y bags o efe. Yeah.
Ond o'n i ddim di actually gweld y reid yma mynd rownd eto, so o'n i fel, o, oh, wel... So ti ddim yn gwybod pa fath o reid o dda e eto? Na. na. Oh.
Um, fi ddim yn dda yn gyda pethau sy'n spino, Ond oedd y reid yma, turns out, nes i ffeindio mas tra bod fi arno fe, yn spinno rownd a rownd, mynd upside down, lan, a spinno rownd a rownd ar yr un pryd. O, oh, fi'n gwybod yr un sy'n fel oh. mewn fel... O, oh, cat.
O fewn Ooh. tua deg eiliad, o'n i wedi bod sic lawr wyneb fy hun. Oh. A o'n i upside down, so oedd e'n mynd lawr. Oh. Gwallt fi popeth. Oh. A wedyn, O'n i fel, help! Help! Oedd pawb yn sgrechen. Oedd pawb yn sgrechen. Ti'n strapped in.
Oedd o'n i'n poeni bod fi'n mynd i tagu a marw, actually. So, erbyn i ni cyrraedd y diwedd, o'n i just obviously eisiau fel rhedeg i ffwrdd. Oh. Like, dod off a thing a just fel dianc i rhywle yeah. fi'n gallu sortio fy hunan allan. Ond, um, Nath y peiriant gorffen, nath y peiriant, reid, whatever, gorffen. A mae vests pawb yn mynd lan, heb lawn fi a'r person just nesa i fi. A oedd rhaid i'r boi, o'n i fel, oh my god, like, fuck my life. Oedd y boi, just nes, y boi oedd yn rhedeg y reis, dod draw wedyn, a oedd yn gofio fel gwasgu'r vest thing mewn, a oedd e just, cyn yn neud hwnna, nath e just edrych ar fi mynd, yy. a wedyn neud e. A wedyn cyrraedd i ffwrdd. A ffrindiau fi fel, what the hell happened to you? O'n i fel, oedd hwnna'n peth gweitha. Ti'n rhoi wedi digwydd i fi. Ia, oedd yn ffynnu ddo. Oedd e'n, to be fair, that's exactly the reaction. Dude, ia. So pam bach, oedd e sick ti'n mynd ar unrhyw un arall?

Ie, o'n i fel, ma' hwn yn awful. Ma' hwnna'n horrific. So wedyn, nath ffrind fi Heledd, odd hi fel, mae'n fine, newn ni myn' i sortio ti mas. O'n i fel, o, hwnna'n rili neis. O'n i fel ddim yn gwbo beth i neud gyda fy hun. So wedyn n- nath hi fel helpu fi stripo off tu ôl i reid arall, 'c'os o'n i'n lwcus, o'n i wedi tynnu cot fi off. Uh, so, so wedyn, nes i stripo top fi off uh, a just gwisgo ah. cot wedyn. A oedd hi wedi ffeindio bobl i fi o rywle, oh, i fel sort gwell fel yn mynd beth i fach. Ia, yeah, a wedyn y cyfamser, oedd ffrind arall ni teleri um, yn trio ffeindio plastic bag i roi top fi. Oedd o'n i yn y ffair, oedd hi fel, A ti'n mynd o'r stand a fi fel, Hiya, have you got a plastic bag? a oedd hi wedi mynd i'r stondin ble, back in the day, ble oedd ti'n gallu ennill pysgodyn. a wedyn oedd gen nhw. Ond oedd nhw fel plastic bag hollol see-through. Oedd hi fel, You've got any different one, like a Tesco bag or Asda bag? A nhw fel, na, like take or leave it. So wedyn na ble o'n i. Nes i fel, nes i aros am very brief Very. O'n i wedi siarad efo fo hwnna. Na fo, na. O'n i jyst fel...
So nes i fynd nôl i Pantycelyn, a this is how fast news travels reit, achos erbyn i fi fynd nôl, obviously mynd i stafell fi, cael cawod, rhoi dillad sic fi yn y bag, cerdded i lawr i'r laundrette trwy'r canteen, um, Ask rhywun. Hei! Clywed... Actually, Carwyn Blaney, comedian nawr. Da iawn, Carwyn Blaney. Hei! Clywed bod ti di hwdi yn dy hwdi. Ie, do. Ti nath ysbrydoli career comedy Carwyn Blaney. To be fair, oedd e wastad yn really funny. Oh, there we are. Da, mae'n dal yn really funny.
Ond, um, Waw.
So, Ie, yeah, yn y bôn... so ti'n licio rides? Fi'n hoffi rides, ond ddim rides sydd yn spinno. Na, fi rhywun fath. Bas ni probably hefyd wedi bod yn sick, i fod yn deg. Wel, fy neb arall yn, just ti. Oh, just ti. A falle ewn ni ar right efo'n gilydd. OK, gwych. Okay. Na i ddim Pinky Promise o, gos bod hwnna ddim yn digwydd. A, ia, yeah. mae'n meddwl dim byd Pinky Promise gen ti, Captain Na, ti ddim yn meddwl dim byd.
Na. Sos.
Gallai weithio ti am crush diwedd araf fi? Suppose.
A nisgoel. A rhaid ti really meddwl am y person yma, y gweld nhw yn y gole yma o'r blaen. Celeb?
Celeb, celeb.
Cymraeg?
Na.
Oh.
Na. Fi wastad yn rhy nerfus i sôn am celebs Cymraeg, achos... it'll get back to them.
Wel, i- un, it'll get back to them, ond hefyd, fel, yn y, yn y diwydiant ni'n gweithio ynddo, Ie. inevitably, ar rhyw bwynt, byddai'n gofod Gweithio ffonio nhw arno lan fo, a gofyn iddyn nhw fod yn ie. westai ar rhywbeth. a fi fel, os ydych chi'n yna. Um, os ydych fi yn barod wedi yn do, pan nes i sôn, sôn am um, Awakening fi yn gwylio gwaith cartref gyda Hannah Daniel. Oh, yeah.
Shout out.
Um, Gwesa ar y pod.
oh, imagine. Um, I think bod fi'n rhi nerfus. Ti? I think bod ti? Oh, yeah. cute. Yeah. Um, so na, dim, dim Cymraes. Okay. Dim rhywun hoiw. I know, tricky territory. Oh. Although, I don't know, os mae'n siŵr gweud rhywbeth... Falle, little Falle mae'n siŵr gweud rhywbeth wrthyn ni. OK.
Kelly Clarkson.
Beth?
Kelly Clarkson, ar hyn o bryd. straight as hell, right? Wow.
Ti'n gwybod beth nath... Wel, un, nath ni ganu um, Chapel Row, na o'n i fel, oh, I'm into yeah, this. Good. This is yeah.
great. Mae ma llais hi'n amazing. Insane. Effortless.
Ti'n gwybod sy'n ffynnu, o'n i gweld pobl yn gweud ar TikTok a stuff, nath American, cos nath hi enll American Idol dod i'n cyntaf. Oedd American Idol cael ei greu to find America's best singer. A nath nhw'n neud yn y gyfres gyntaf, yeah.
and they kept on pointlessly. Yeah, yeah, yeah, literally.
Dyl nhw wedi stopio, yeah. Dyl nhw wedi stopio, they peaked.
Fi'n teimlo fel hwnna gyda um, X Factor, Little Mix. Oh, yeah, Little Mix. I loved Little... Wel, dim loved, but I think... Mae Little Mix yn brilliant.
Class. Yeah. Ond um, gyda Kelly, um, un peth nath i wneud wythnos hyn, a ni fel, waw, fi ddim di. Oh, god. Fi just, okay, Kelly. Um, oedd, ti'n gwybod y gan, just he's on a vacation far away. You know. What's the chorus?
Um, Um,
ddim yn cofio. Ond mae'n y bit ble mae'n mynd... Um, you know I like my girls a little bit older. A nath i ddim, a nath i ddim newid fel y pronouns. So mae nawr, mae fel Girls. lesbians ar TikTok oh, yn mynd yn Ah, nuts. Cos mae jumped un on fel, it. mae Yeah.
ma pawb fel, oh my god, Ydi hi. Kelly. A pan nath i ddweud, you know I like my girls a little bit older, nath i wincio. At y camera. Falle then, Easter egg. Is it? Falle, cos nag, nag oedd hi, fi'n cofio pan fi'n fel eisiau cryo, mae good video fi'n gwylio, yw, I mean, na i just cryo, but good video i hel hefyd, just bod yn y feels, yw um, pan nath i canu'r gan yna am ex-husband I wanna guess. Um, a cath i just, nath i just creo ar llwyfan and oh. really, really dries. Oh. So mae hynna'n wedi mynd trwy ddfa gyda dynion and I always, I, I tend to find ma later in life lesbians ma nhw wedi mynd trwy rhywbeth gyda dyn. Weithiau.
Weithiau. Dim bob tro, Na, na, dim bob tro, ond weithiau. It takes, it takes realising what am I doing with this man Wel, Kelly. Kelly babes, croeso! Mae yna groeso mawr i Kelly, bys yn i'n gweud. Oh god, ie. Yeah.
Fel... Fi'n teimlo fel, oes na, yn amlwg fel yr hynna chi'n mynd, mae yna llai o known lesbians o ran celebs. Wel, ie, yeah, achos... Yn amlwg, yeah. achos dde ddim yn, twa, oedden nhw methu to mas, bla, bla, bla. Yeah. Bydd yn striw o gyrfa lot o'n nhw. Ond hefyd, fi'n teimlo fel, hyd yn oed oed, faint yw oed yw Kelly fel 40s? Mm, sy'n Cysyniad da, cwestiwn da, ti eisiau fi checo? Ie, yeah, cos fi'n teimlo fel 14 below, mae yna fucking loads o ni. Ie, yeah.
mae hi'n, oh, come on, guess.
42. Shut up. Bang on, 42 years old. Os oedd hwnna yn y quiz, bys ni di ennill, literally. bys ni di ennill. Yeah. Wow. So mae i dang mlynedd yn hyn na fi.

Mm. Bywiog.
Mm.
Maybe like a basketball player neu rhywbeth. Oh, ie, ie, ie, ie, ie. Oce, ie. WNBA vibes. Oce. Rhaid ni seto hi lan falle. Fel, um, ti'n gwybod Sophia Bush? Ie. Yeah.
She's a later in life. Wel, dim that later in life, ond nath i ddim dod mas tan weddol diweddar. Ie, yeah, gyda um, Ashling Harris. A fi'n chwarae goalkeeper i um, America. Okay. Straight dros pen fi. Yeah, well...
Nes i reid rhywbeth Alex, though? Enw hi? Ashling Harris.
Oh, okay. A fy mynd mas gyda Ali Krieger. Hefyd yn chwarae, well, hefyd yn chwarae pil droed i America. Sydd nawr yn mynd mas gyda Jen Beatty. Oedd ar y chwarae Arsenal oh, a yr Alban. Fi literally yn cwmpo i gysgu. Okay, well, we'll move on ta. Ond... Mae'n rhan mawr o'n diwylliant ni. Be, pel droed Fel hoiwon.
Oh ydy. god, ie, ydy. So, come on.
Na, fi just, fi'n, I'm in it for the national only, national glory only, a wedyn, sa'n, twa, drillo lawr i'r tîmau regional, fel petai. regional. Regional team. Ie, yeah, chwarae teg.
Ie. Yeah. Wel, so ie, yeah, Kelly Clarkson. Unrhyw un sy'n ti i rannu am ar hyn o bryd?
Na, fi'n trio meddwl, be fi'n gwylio... Oh my God, fi'n gwylio White Lotus.
Fi wedi gwylio'r gyfres gyntaf ar y wyren unwaith. Oh! Yeah.
Mae hwnna'n weird. Mae hwnna'n surprising, achos fi meddwl bys y ti'n... Ti heb gwylio'r ail gyfres?
Sa'n meddwl bod fi, ond dim ond achos... Ar be mae e? Yy Now TV.
Ond fi fi literally jyst yn saino lan pan mae White Lotus mlan, jyst i wylio fe, ie, and then I'll make the most a gwylio pethau arall arno fe fel Veep a stuff. Ond b- ma' fi'n obsessed with White Lotus, fi'n meddwl bod e'n un o'r pethau gorau fi wedi gweld. So fi'n trydydd gyfres ar hyn o bryd, maen nhw yn Thailand. really joio. Mae Amy Lou Wood, fydden nhw enw hi? Oedd hi ar yeah, oedd Sex, Sex Education.
Education. So mae hi yn y gyfres yma. Ooh. Am fi'n meddwl, I have a theory bod hi'n mynd i fel cael rhywbeth efo, mae yna merch arall sydd wedi dod mlaen a basically mae uh, dau gŵr nhw yeah. fel grumpy old men a maen nhw'n fel ifanc Os wyt ti'n meddwl bod nhw'n mynd i... I, I don't know, there's a vibe, and I don't know if it's just me sensing the vibe, neu eisiau'r vibe.
Am I sensing it or am I manifesting it? yeah, genuine.
Ond yeah, fi'n, I love I Lotus. Mm. Dyna sy'n gweithio fe. Yn wedi yr ail gyfres yn Sicily. Oedd hwnna'n... Hwna oedd Dia's oh, Barbie yeah. loads i fynd i Sicily. Yeah, beth eisiau fi'n neud? Yeah. Um,

Love is bland, more like. Mae rai o nhw mor boring. Ti fel, sut nath rhywun cwmpa mewn caru gyda personoliaeth ti? Ti oh. mor boring. Dynion neu'r ddau? Mae un dyn, fi fel, oh, Pa oh un? Ond mae ddim yn gallu stopio siarad am chwaer e. It's just, it's just a bit weird. Oh, Dave?
Hello, Dave. Yeah, I, yeah. Fi, But yeah, Because I noticed that. Pam ydi e'n siarad am... Nath o dechrau crio pan oedd e'n siarad am chwarae rhywbryd. I don't know if mae jyst i cael fel rough edit, neu os mae literally yn siarad am chwarae bob brawddeg, probably cael rough edit, so yeah. we shouldn't judge. Ond... Weird, but ond on, mae fe dal e out of context fel ni'n gweld e yn y rough edit version. Mae fe dal yn weird i siarad am chwarae ti that much. Fi'n mynd bod unrhyw un sy'n siarad... Yn y context mae fe'n siarad amdano hi. like, why do you care? Yeah. So much. Weird. Really weird.
Really weird.
Fi ddim yn convinced bod unrhyw un ohonyn nhw yn mynd i... Mynd yr pellter. Na. Na.
Nes i wylio um, Maths, Married at First Sight UK, oh, no, a gatho nhw reunion. Cyfres newydd? Na, na, na, yr un sy'n newydd fod, gatho nhw reunion. Weirdly, y gyfres sy'n newydd fod a'r gyfres just cyn hwnna, chos fi'n meddwl nath nhw ddeud dau gyfres mewn un blwyddyn neu rhywbeth. Oh. So gatho nhw reunion o'r ddau gyfres mewn un. Ie, weird. Ww! Ond fi'n meddwl achos hefyd, oedd 'na bach o crossover achos nath un o'r dynion wedyn fel hwco lan gyda un o'r menywod o'r series arall, blah, blah, blah. Ond ma' hwnna hefyd, ie, boring.
I don't know, na i definitely mynd i wylio hwnna nawr bod fi'n gwybod bod e'n bodoli. Ie, yeah, mae'n bach o drama, ond... Os oedd rhaid i ti wneud un o'n nhw, a ti ddim gyda Sam, yada yada obviously. Yada yada yada.
Pa raglen bydde ti'n neud? Love is Blind, mm. Married at First Sight, mm. neu... Um, oh, uh, Love Island. Oh, Love Island cos of the holiday. Os o fi genuinely... Ti'n cael gwylio gyda bob un o'n nhw? Os o fi genuinely...
Ia, yeah, ond Love Island ar wyliau am fel wyth wythnos, hopefully, os chi'n neud y trwy. Ond fi'n meddwl, os ych chi yn e am fame, Love Island? Wel, na, achos mae'n a risk bod ti ddim ond yna am wythnos. Whereas, oh. you, os y ti ar fel Love is Blind, you could just fake a connection and then you're in it for the whole thing. Yeah. A'r un fath gyda um, Married at First Sight, I suppose. Yeah.
Um, yeah, Love Island am gwyliau. Love is Blind. Na, sa'n meddwl allan ni'n... Love is Blind for the, for the shits and gigs, achos mae hwnna'n swnio fel hoel, just dod i nabod rhywun heb gweld nhw and then yeah. I would just not actually marry anyone and just go. Yeah.
A wedyn, maths, no, no, no, red flag, could never. Honestly. Ond hefyd, married at first sight, achos ti'n cael prioda, wel mae'r weddings yn eitha fel cute. Ti'n gwisgo, twa, wedding yeah, dress. Yeah, cute and all, except
like, absolutely bizarre. Yeah.
Achos, Awkward. Yeah. Ie, yeah, mae hwnna yn really weird. Pam ti eisiau, pam ti eisiau fel cael fake priodas? Mae teulu ti gyd yna. A mae hefyd yn...
Nabod nhw. Fi wastad yn meddwl bod yn weird pan maen nhw fel o, oh, mae mam a dad fi ddim yn cytuno gyda hwn, ba, ba, ba. And I'm like, they do know it's a fake. Ti ddim actually'n priodi. Let's all just pretend We'll give you a tenner after it, t'mo'? Fi'n siŵr oedd e arfer bod yn real. Pan nath Love is... pan nath Married at First Sight ddechrau, y tro cynta rownd, oedd e'n real fel genuine fel social experiment. Oedd 'da nhw fel expert, genuine expert, relationship expert. Oedd Vicar yn rhan o'r prof- fi ddim yn gwybod pam, oedd e'n rhywbeth i wneud gyda fel ffydd a stwff. Yym, ond oedd dim dim bod pawb yn Gristnogion... Na. fersiwn Brydeinig oedd e, a rhywun arall, ti'n o'n nhw'n cymryd e'n rili really o ddifri, oedd e mm. o'n nhw o'n nhw ddim yn trio wneud e'n exciting ar gyfer y cameras. Na. Probably achos o hwnna. Oedd e ddim, ddim particularly exciting ar gyfer y cameras. Yeah. A nath nhw ddim wneud e. Wel, yeah. nath nhw completely newid y format. Oedd na break rhwng y format yna a'r format yma? Achos fi, fi, fi cofio gweld advertisement amdano fe tro gyntaf rownd ac ni yn meddwl, like, oh my god, mae hwnna'n crazy, fel social experiment vibe. Ond nes i ddim gwylio fe. Yeah. A wedyn, ers gweld Seasons Australia, fi wedi dechrau gwylio'r un yeah. Prydeinig. Achos mae'r drama yn... Mae'r Australians yn wyllt. O, oh, mae ma hwnna'n dod um, os oes nesaf. O, oh, fi'n mynd i absolutely hamro gwylio hwnna. Methu aros. Yym, cyn i fi gwrdd â Rage, oedd ffrind, lot o ffrindiau fi'n bygwth sain o fi lan ar gyfer first dates. O, ie, fi wastad yn... Achos mae hwnna'n fully about personality, nag yw e? Fel, gallet ti ysg- ysgrifennu'r application gorau yn y byd, fel ti 'di bod yn single all your life or whatever, ond os wyt ti... os mae personality ti'n ddim yn dod o draws o'r camera, in any way, yeah. maen nhw ddim yn mynd i gael ti mlaen, so mae bach mm. yn... Mm. Ond, o ti'n gwybod, mae pawb yn yr bwyty yn first date, mae, mae pawb ar first date. Mae hyd yn oed y rhaid nhw ddim yn, yn ffilm, y tymod, yn oh, ffocysu yeah, arno, yeah, neu yeah. Michael Ann neu be bynnag. So, maen nhw gyd yn rhan o'r sioe? Ie, yeah, so ti'n gallu applaio i fod yn background date.

mae'n eu hoyw. Oce. A ti angen dewis, like, who would you rather? Yn y gyd yn hoyw?
Way. Yeah.
Hoyw neu queer neu... Ie, ie, ie. A falle bydd rhai o'n nhw'n bach o surprise. um, a wedyn, na cario ymlaen wneud hwnna, ond cadw'r person ti'n newydd enwi until we come to like the top. Person fi'n hoffi mwyaf, neu person bydde fi'n fel ffansio mwyaf, neu... Ie, yeah, ffansio mwyaf.
Oce. Okay. Ie, yeah, ie, yeah, ie.
Yeah. So, na i ddechrau efo Cara Delevingne a Kate McKinnon.
I'm going Kate McKinnon. She's a laugh. Mae'n funny.
Okay, so, Kate McKinnon neu Cameron Diaz?
Cameron Diaz. Cameron Diaz ers... Oh. Jumping ship! Oh, na, cos mae Cameron Diaz hefyd yn ffynnu. Okay. Mae Cameron Diaz yn ffynnu.
Um, a Yym, fi'n trio meddwl pa ffilm nes i hoffi hi ynddo gyntaf. O, oh, cofio'r Charlie's Angels oedd hi ynddo? Nes dim gwylio hwnna.
Nice. Hi, Drew Barrymore a Lucy Liu. Uh, oh, Lucy Liu. All of the above. Combo.
Great. Yeah. yeah. Okay, um, Cameron Diaz, Angelina Jolie.
Cameron Diaz. Okay. Yeah. Cameron Diaz, Gillian Anderson.

Ooh, Cameron Diaz. Okay. Cameron Diaz, Aubrey Plaza.
Oh. Fi'n mynd i o adael Aubrey Plaza i ti, achos fi'n gwybod bod ti'n yeah, fan mwy. Aubrey. Um, hefyd, mae Aubrey Plaza yn really funny, ond mae hi'n bach yn rhy bizarre humour i fi. Oh, really? Ti ddim yn fel...
Ti ddim yn gwybod whether you should take it serious neu... Fi ddim yn gwybod... You wouldn't know where I stand. Yeah. Ti'n gwybod? Fi'n syni bod Cameron Diaz yn dal yn cyd o pawb. I know, wow.
Surprise of a okay, fi'n dweud un mwy.
Um, Cameron Diaz, Billie Eilish. O, oh, Billie Eilish yn rhi fanc yn dwi? Faint oed yw e? 22, 23, 22? Oh. Okay, be am, um, okay, un mwy. Kristen Stewart. Cameron Diaz, Kristen Stewart.
Oh! Kristen Stewart fi fel, ie, yeah, fit. Yeah. Especially nawr, cos fi fel, fi'n hoffi bod hi'n like, kind of visibly queer. Ie, yeah, yeah, I mean? yeah. Mae hi'n fwy fel androgynous.
Ie, yeah, bach mwy yeah. androgynous.
Sy ddim fel arfer fel go-to fi. Na, ie. Yeah. Ond, um, ond, I don't know, mae'n fair, innit? so,

Oh, oh, oh sorry, fe angen dewis.
Ie, yeah, well, oedd the only option. Neu, Miley Cyrus. Ooh.
Sarah Paulson. Really?
Yeah.
Well. Fi'n meddwl, a dim, fel, her llais is incredible, but sa'n meddwl bys ni'n gallu byw efo llais Miley Cyrus. Be, mae of gravity.
Uh, yeah. yeah, yeah. mae'n really deep. Pan mae hi'n dechrau siarad, fi wedi Dw gwrando hi'n siarad ar podcast weithie a mae e mor fel monotone a deep a gravelly fi mae'n neud fi bron yn really sleepy so mae jyst ddim yn deg i hi mwy na dim. So Sarah Paulson. Ti'n mor considerate.
Okay, so Sarah Paulson. Hmm. Sarah Paulson neu... Sa Marilyn Monroe? Oh, yeah. go on girl. Sorry, carry on. Neu hi? Be? Mae'n rhoi quotes na gwe. Be nath i ddeud?

Pa un yw hi? Oh, she's like an Avenger neu rhywbeth, nag yw e? Is she? Blond hi?
Na, Sarah Paulson. Okay.
Falle bod fi'n mynd i angen mynd dros rhoi ti wedi dewis i fi. Mynd o'r cychwyn, ie. Yeah.
Okay.
Oh, Jess Glynn. Oh god, na, Sarah Paulson. If I oh. have to oh. year, darling, oh my... Oh.

Who would? Aubrey bloody Plaza, every day. Wel ia, ond ma' hwnna'n boring, cos fi'n gwybod yr ateb yna. Ah, Oce, am... Pwy ni ar? Sarah Paulson. Sarah Paulson neu Angelina Jolie? Angelina Jolie.
Efa?
Ie.
Yn, um, be yw'r ffilm nath i'n really early doors pan oedd hi mewn psychiatric thing gyda Winona Ryder? Don't know.
So, oh, doesn't sound like my cup of tea. Oh my god, mae'n really good.
Really good.
Beautiful. Mae hi mor beautiful. St fel, stunning. Like, how, naturally stunning. Ti'n gwybod beth o? Fi'n gwybod bod ti, but she's not for me. Really? Na, I'm sure I'm not for her, so I'm sure she's not bothered. Ond, a, a, um, ond hefyd fel, fel mae hi'n da, like, she, how she holds herself. I don't know, mae'n rhywbeth really fel mysterious. OK, mae hwn yn sgwrs fi di cael gyda Dom James. OK, Dom James. OK, OK, Dom James.
Dyma sgwrs ni wedi cael, reit? Pretty versus striking. Oh, OK. OK? Yeah.
Ac i fi, mae Angel... A yr enghraifft perffaith, obvious, kind of diog, yw Angelina Jolie striking, striking. Jennifer Aniston pert. Yeah, fel, fel cute, cute generic. pert. Fi'n, oh no, fi'n mwyn weld Dim generic, ond fel...
Generic.
I know, mae'n swnio'n really... We're, we're literally boiling them down to look sydd yn really shit. Ond, um, mae Angelina Jolie yn like, wow, like, wow. I would say fi ddim wedi bod yn boiling nhw lawr i looks, actually, I must say, achos fi wedi bod yn meddwl lot am faint fydden nhw'n neud i fi chwerthin. A... Genuinely, fi'n meddwl bydde fi'n cael amser gwell gyda Jennifer Aniston. Na, na Angelina Jolie. This is like...
Say. So, so 2005 neu beth bynnag. Pam ni'n pito Angelina Jolie a Jennifer Aniston yn erbyn ei gilydd? Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Beth? You know the reference there. Pito?
Nes ti ddweud pam dyn ni'n pito Angelina oh! Jolie a... Oh, for gods. That's, that's such a da. you joke hefyd. It is, it is. Oh.
Ond ti'n gwybod beth? Delivery. Del... Oh.
On that note, fi di cael digon o delifro'r podcast yma gyda ti, so... Wel, diolch eto am rando. Rai ohonoch chi am y degfed tro, aren't you troopers? Da iawn.
Da iawn. It's been a lot, so diolch am hwnna. um, a nawn ni siarad â chi wythnos nesaf. Ta-ra! Ta-ra!